mazuva vari kumbowanikei variko ndane mazuva ino vasikana varowa vava ah, varowa zvavo ngavanyongudzengerera kwakitsi uko indava Matombo zve. Ana mwana ndoda kukuenda but ndinongozeza ini. Ah, mongoenda monokweshawo. Kuno zvinitori nemari. Eh, ah, mari iripo. Kutodarika Zvoda zvatiri kuita ushingi. izvi. Zvoda ushingi. Asikana ndozvigona zvimwe ini. Munozvigona vasikana nemamindiseka. Aiwa kamatombo acho andine chikwesha ndichizvikweshere nini ndega here asikana. Amune chikwesha yevarungu zve. nechikweshera varungu eh. inotopuwa kutozviitira zvinhu zvangu ndakajara kuzviitira zvinhu zvangu ah, makatokwesa zvimwe mukatopuwa three dollars inenge yakatowandisa pazuva yechikafu eh, ipapo three dollars vane matombo atiri kuita matombo anobotipa mari netransport ipapo zvese eh. nechikafu unongoona kuti zvakakoshawo pakuti unenge watiza makuhwa murai Eh, iwo makuhwa ka iye anototyisa makuhwa kwabuda kuseni kuma-five odzokazve kutopfumanawo makuhwa iwayo kuma-five eya sikana chine chakujamba eh achiri kuti jamba kunge pano zvototoswera chiite zvamunoona makawanda achari kuti jamba eh ndizvozvo eh, continue asikana yemabhaya endichati mabhaya toawana kupa asikana matombo acho haasi kumbotengwa vanotengwa vanouya asikana e zvino mabhara 50 ese andaunganidza anotengwa sikana nyakawandisa esaya takatarisana nechristmas apo izvozvo amai vaya ndaita navo mukando vaye takavharwa 3000 yes asikana 3000 eh kwandafiwa kuti muchandiudzawo ini kuzvamunondishadzawo kumukando ikoko iyi kuzvamunenge muri kutofara naye asikana mwe ndinotofara because asikana patikatorona nyaya mukando ndandiripo ah, mwana uyu kwanza anodya ndiye aripo asikana zvino uri kudya Ah, izvezvi Uri kudya ndakuto- ndakutoshaya here?
ndodii ndakutoshaya ndodii saka uri kuzoudza ini ndini ndokubatsira nei? aiwa kutongo ari ndinotoseka ende ndinotofara ende ndotozvifarira zvakaoma sikana ndarwadziwa wondonge uchazvisungirira dya izvozvo here mudhara ikana mumwe chakonoakita ivi mudhara ashanda uri mumwe panokunzwa kuti Ah, ah, dai uriwo inini waita sei shaa takangobata bhare auchitofana eh? kana watoiki izvezvi ndikutopozivoka tinoziva ndomira mira aiwa aiwa hakuna hakuna mudhara pa hakuna pa patori zero apa mudhara ah, kana ndaiwana ah. madzibaba vacho vakuyeresera umwavao eh, ah, zviriko futi vatozvonotangira ipapa disi tatotanga nazvo mudhara tatogadzira inyowani bazi
Ah, mwari ngavakutungamira ah,
ainga niyeta mdara mdara ndasiri kurara mdara ndichinamata mdara zvitoramba kana tona zvitori bhite ah. ndotambika mwangu dai ndiri niwe waita sei handisina chekutaura ini mwari zvakuda mwari waaiwo mdara vedo zvamutogaya wavedo mdara vedo wavedo mdara
Mzara manje. Mzara. Ayo adala plani ndiye wadala paona utomborara wala ndakarara wala ndakamuka ndakazongo tanga kuda kupika vachira wala kupira. Eh.
Ah. Eh. Ah, ndashaya kana ndoti chi ndashairi. Ah. Siku tuenda kunomangara here? Kunomangara kupi? Apo vanonga vachimufanira kutanga manyorerana pasi apa hatina kana zvatakanyorerana pasi. Ini ndakakurira kuHarare zvamunoziva. Chokwadi.
Ndosaka ndichigara ndichikuudza kuti pese kana mafunga zvinhu munofanira kubvunza inini. Mari yangu yorova here asikana? Ichatongorova yakadaro. Asi dai ndandiripo ngochizviziva kuti nini nyaya dzese ndodzipedza.
Halo madzibaba. Ko madii? Muchiri kubhabha? Ah, mdare uyu ah. Eh, inda kutopedza so ndakutogadzira gadzira tisangane pavanenge ava. Timbozvitangidza mdara. Eh, iri bho. Iri bho ndochinja kasutu. Bho futi. Ah, iri bho, iri bho mwangu. Ayo ndo ndo ato ato ato wangu manje. Ah, iri bho. Iri bho. Tobatana. Alright, pedza zvauri kuita. Terrible, sharp sharp.
Nhai imwe mwana, ndia- ndianani ko ngochitaura naye pafoni? Ko ndimadzibaba kizito. Wada kutondinamatira pamwe unganamanuke mdara. Madzibaba Kizito maakutotaura zvekutoti atova wako. Iwo kanganwa kuti Aiwa, iwo- vanoda kutinamatira maprayers. ukukanganwa mombe dzakaenda kumba kwenyu pfuma yese kumba kwedu Vati wakapara pabhara kasha.
ndiri pabhara Eh, ndinodya bhara iri. patika Tinoda kuti unonamata kuti unamanuke pabhara apa.
siyo unamadzi baba vada kukuyeresai kumashopu kumanenga Ah, mdara kuna masowe iro. Chiku. Mdara ndakaenda dai matoti mutofara kuti unonamatirwa munamato iwandi.

Umbobuda wega nebhara rako here? Ah, chii? Nani ana simba rombokubata nhasi? Funga uno- unonzwa sei paunomborara uchidhakwa iwe? Ndana simba here? Ndadhakwa hangu se- asi nhasi singauye Eh. kuseni kwaedza Ah, saizvozvo. mamswara one week muri madengo uku mudhara chikuteera yapa. Zvazoipa kana kuti ndini nhasi. apa ndikumbofuna kuharare kai ndikumbofunga kuti ndoenda kwasabhuku kanoenda kumapurisa sabhuku wedu wamukanganwa kuti anoda mari unotorwa imwe futi pashoma yaona yawanga uchengeta mumba yekrisimasi nyangwe achida mari asikana asi mari yangu ichibuda zvayo hazvina mhosva kana ndichibuda 200 nderipi basa rawakamboona rakaitwa rikabuda ave ndikurevera iyo waika yemukando kuti vakaudzwa aiwa ndikurevera nyaya dzemuno dzacho dzina sabhuku mukati yipi yakabuda kwete kuti anenge achitodawo kusaid kwake mana asingadonza ane mari makutonyaya kundirwadzi kombi yakatengwa nasabhuku iyoiyo unoti mari yake iri straight yakatsvaga iri saka ndochidii ndoenda kumapurisa enda kumapurisa hameno kana kuzvisungirira hameno makandijamba muchifunga kuti inini handina chandokwanisa kuronga sikana musadaro asikana ah, ndapererwa ndibatsirei ah, asikana handina chandokwanisa kukubatsirai nacho ndikubatsirawo mhuri yangu ini zvakaoma vedu vee ah, ndodiko zviriko zvoonaka kurwadziwa zvinoita unozviona tikaenda hakunonamatirwa handiti ndoyo vane maprayers newe andenge ndapuwa kundokupasawo pamwe unganavanuke mdara asi hapana zvekuchinja kubva zvamatanga conversationbut vadzibaba vari kuita vari kuita zvikuita asi handina chandikuona chikuchinja ini zvazvingori matambiro azvakaita ndo azvingori handina chandiri kuona chikuchinja amene mune zvamuri kuona apa mava mukundishaudha kuti ndiri kunhuwa ndinogeza sei oraiti muri kuti zviaivanikomunini wako ari kuku munin'ina wako ari kuku zvaandingabva ndabuda notsvaga futi munin'ina eeha ipapo hangochongotuaziva kuti ibachura anenge achimbomhanya mhanya vachibataniko anenge vachitongoti utori pabasa izvezvi kwandi nyaya dzisatoenda nenyika Chii? Alright, bamnini wacho ndakazosanga nawo changu atipiwo.
Ndau zvamafunga imimi ha inenge hakozi ndapererwa ini zvakutondishungurudza neniwo handisina rimwe romuka Zviriko, zviriko baba mwana zviriko. Kusungira nyaya dzisina apa basa idzo. maschool fees handina chikafu mumba hamuna matombo acho haasi kutengwa achatengwa matombo endakatojaira zvematombo zvamakandidzidzisa ipopai makatodya mundichize kumukando ah, zvakaoma sikana ndaomerweni aiwa ah, zvazodhakwa gore rino sadaro ah, zvadhakwa gore rino anakakudza kuti kana taronga zvinhu munondiudzawo Chokwadi asi kana zvematombo ndingadai hazvinzwi makazvitanga ndakatokudza.
makandishedza ndaakurova pasi and face wall kembo ndononamatiwa namadzibaba ndokudzoka dzoko chono ndokugezesera kuti ndi ndakatangwa zvekudaro Ah, ndakuona wafa imomo ndiwe wakababhara ira ndakubabhara ndakanamira babhara ndaona wafa

kwamurewe naitotobva unotaura nezvenyu mabasa abasa nhaivediweofunga kunyewa asi ndobasa renyu kana rekunyeya vanhu

unosorota makuhwa utosoro nedombo muziso Ah.
vakatora makuhwa nekutosorwa ndakazomanzwa wani kwakitsi amanyika aya Eh, vakatiudza musi. avakatiudza ivava zvakatoanaudzwa nani avakaudzwa nani Nemi. ini imi kaimi kaimi kaimi kaimi mada kundinzwa manje hanzi mada amanyika akanamira kunditsvaga. pabhara ini ndinakataura izvozvo iwe naiwe Bvora nemakuhwa ava. Inzwai zvavakutaura. kudii wakunenerwa nyaya dzausina kutaura ndakatokuwanai paya makatondimirira chiti hee wanonoka ani ani akakuudzai nyaya idzodzo oh. ani makuhwa vasikana two ava ndokudzinga izvezvi izvezvi ndozoti munoba kururuka panapa matotipedza endai endai ndopamunondiziva pana asingandizive paraini papa ndikusimukira izvezvi so ndikuvharei vharei mangana izvezvi
munombanyiba kutaka ndaaona basa nhai veduwe ah. basa remakuhwa nemunotsvaga muriwo mazviona ndati kwakwitsi yacho yazosvika sei notiwa wataura kuti nyaya yandakakuudza asi ndiwana anotaura kwakwitsi
Zvakashata zvekuti unonge waita kuti unoona aiwa ndichatoti ndakapedza basa nhasi ndotomumhanya nowaona nezuro ndakazokundika ape paika haa ah, nekuneta wana ndakaita nezuro wangu mama makandibopa kunga mhena mheno ka aiwa ndo yacho haa ah, nhasi ndichatomumhanya nowaona nhasi enda kumvura ini ndinakakuudzai nyaya iyoyo mukati asi musazozvirava kuti vakababhiriri vakababhara unombozviziva kuti ini ndinotanga kuenda kwasabhuku ndotaura kuti varume venyu imi ndo vakagadzira manyika kuti abatirire pabhara imi munondiziva munondiziva here kutoenda vanoenda kuchechi ndon'anga huru kuchechi vanovanda
apa zvangoipira chete kuti mutema hausi mumaoko edu dai mutemo uri mumaoko edu vakadzi vafanira kurohwa andorova ndega ini ah, wandisa munyowani
ndimakatanga nyaya dzenyu haiwazve musada kuramba nyaya makataura tine mabhake echina kumvura muda kutoramba nhasi ini akangwara wana